Felly, Alun Cairns, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, croeso i'r Steddfod. Um, o'n i eisiau holi chydig i chi am Mesur Cymru. Ble mae'r broses ar hyn o bryd? Ble, ble ydych chi arni? Wel, mae fe'n amser cyffroes iawn. Mae'r mae wedi pasio um, yr ail, uh, ail ddarlleniad a hefyd um, y rhan um, yr elfen o'r bwyllgor uh, yn, ar lawr y Senedd yn San Steffan. So felly, um, report stage yw'r cam nesaf. Mi fydd hwnna'n digwydd um, yn ystod yr ail wythnos siwr o fod uh, um, yn mis Medi, a wedyn mi fydd wedi gorffen yn y tir cyffredin a mi fydd y mesur yn mynd uh, i'r tir, tir arglwyddi er mwyn bod nhw'n gallu sgriwtyneiddio fe a mynd trwy'r un proses unwaith eto. Ac os oes na gwahaniaeth rhwng y tir arglwyddi a'r uh, tir cyffredin, mi fydd yn cael ei ddanfon nôl er mwyn bod yn gallu bod ni'n gallu edrych ar welliannau unwaith eto. Ar ddechrau'r mis, nath Elin Jones, Llywydd y Cynulliad, gyflwyno gwelliannau pellach i'r mesur dros, um, oedd hi'n sôn bod pryder ganddi hi dros um, gwahardd deddf, unrhyw ddeddfu ar um, pwerau oedd yn cadw, cael eu cadw nôl i Llywodraeth Prydain. Wnaethoch chi dderbyn yr gwelliannau hynny? Wel, dwi wedi derbyn rhan fwyaf um, o werllianiaeth sydd, sydd wedi dod o'r llywydd y cynulliad oddi wrth uh, Elin Jones. Um, I ni dal i fod yn edrych ar rhai ohonyn nhw, ond mae perthynas positif iawn rhwng ni a rhwng y ddau uh, adran, um, well, uh, o'r Swyddfa Cymru a'r llywydd. Uh, a felly dwi'n obeithiol iawn dew, dew ni setliad sydd yn gweithio nid yn unig i Llywodraeth uh, uh, Cymru ond hefyd i Lywodraeth Sant. Sôn ychydig fach am Brexit. Um, beth sy'n angen gwneud nawr i sicrhau bod Cymru, llais Cymru yn cael ei clywed a'r trafodaethau am hynny? Wel, wedes i'n syth ar ôl um, y refferendwm a canlyniad y refferendwm yn amlwg yn siomedig uh, gyda'r uh, uh, ateb ddath allan o'r cyhoedd yng Nghymru a Lloegr. Um, so felly, mae rhaid ein bod ni'n cydweithio. Mi wedes i'n sicr, mi fydda i'n gweithio'n agos iawn gyda uh, Carwyn Jones, gyda Prif Weinidog Cymru, um, a mae yna uh, pwyllgorau yn cael ei sefydlu a fydd yn cynnwys uh, y gwahanol uh, elfennau o Gymdeithas ledled y Ddeyrnas Unedig ac yn amlwg mi fydd Cymru yn rhan bwysig o hwnna. A mae'r Pwyllgor Materion Cymreig wedi lan- yn bydd yn bydden nhw yn lansio ymchwiliad i effaith Br- Brexit ar Gymru. Ydych chi'n rhan o hynny? Dwi ddim yn rhan o'r Pwyllgor achos fel Aelod o'r Llywodraeth dwi ddim yn gallu fod yn rhan o'r Pwyllgor achos mi fydden nhw'n sgriwtineiddio i i wneud yn siŵr fy mod i'n gwneud beth dylen i fod er mwyn ateb yr oblygiadau sy arna i er mwyn cefnogi Cymru. Dyna beth yw'n flaenoriaeth. i wneud yn siŵr bod Cymru ar bod yn meddwl ar feirniadaeth sydd yn dod o nid yn unig o Lywodraeth Cymru, er bod hwnna'n bwysig ofnadw, ond hefyd o'r gymunedau uh, yng Nghymru sydd wedi bleidleisio gwahanol ffyrdd. Yn amlwg, mi wnaeth y cymoedd er enghraifft bleidleisio yn gryf iawn i adael yr Undeb Ewropeaidd, so felly mae rhaid ein bod ni'n ffeindio allan beth o'n nhw ddim yn hoffi oedd yn dod allan o'r Undeb Ewropeaidd, a pha fath o bolisïau fydd yn cael eu gyflwyno ar ôl 'ny er mwyn bod ni'n gallu ateb i pryderio nhw. A mae sôn hefyd 'di bod am anrhydeddu tîm pêl-droed Cymru. Yym tipyn o ffrae fan hyn yn yr Eisteddfod ar gyda'r Orsedd. Fydd Swyddfa Cymru yn neud rhywbeth i anrhydeddu'r garfan? Wel, yn amlwg, mae yy ma'r yy beirniadaeth bod yr orsedd a'r archfardd wedi wedi wedi wedi gwneud, mae hwnna i fyny iddyn nhw. 'Dyn ni ddim yn rhoi unrhyw fath o sylwadau ar 'u polisïau nhw. Yy ond yn amlwg, dwi'n falch iawn o lwyddiant tîm Cymru, a dwi eisiau gweld bod yy pobl o Gymru yn cael eu cydnabod yn y ffordd gorau cywir. So yym ma' ma' fe'n hollbwysig ein bod ni'n edrych ar rhein fel role models a bod pobl sydd ddim yn chwarae chwaraeon neu ddim yn gallu y llwyddo yn yr un fath, yn dall- yn, nid yn unig yn derbyn eu llwyddiant nhw ac yn dathlu yn eu llwyddiant nhw, ond hefyd eu bod nhw'n cael ei annog i gymryd rhan er mwyn, er mwyn bod yn eitha tebyg iddyn nhw hefyd. Bydd Swyddfa Cymru'n gwneud rhywbeth penodol i'w anrhydeddu nhw? Wel, i ni dal i fod yn trafod ac yn siarad um, gyda'r uh, uh, gyda FA. Uh, mi o'n i'n lwcus iawn i fod yna pan o'n i'n uh, llwyddo, uh, pan o'n nhw'n llwyddo um, uh, ar sawl gêm. Uh, nid i bob gêm, ond yn sicr dwi eisiau cydweithio gyda'r FA i ffeindio rhywbeth addas sydd yn siwtio uh, uh, yr FA, sydd, uh, FA Cymru, uh, FAW dylen ni ddweud, uh, gyda'r tîm a phawb arall uh, hefyd.